Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir duerchliewe momentan eng sanitär Kris a stinn doduerjer engem ökonomesche Problem géintiwwer, dee mer eis esou net geduet hätten. Vill Entreprisen hunn hir Diere missen zoumaachen, fir d'Sécherheet vun eiser Populatioun am Ganzen ze garantéieren. Dieren zoumaachen heescht, keng Recetten. An ouni Recettë kann ee keng Käschten decken. Dat muss ech, mengen ech, kengem erklären, wat dat dann als Konsequenzen huet. Et geet dobäi net nëmmen drëm, Kann ech de Loyer nach bezuelen? Mee et geet, oder besser gesot, et fänkt u mat deenen elementare Saachen, nämlech, Kann ech mengen Employéen hire Salaire bezuelen? Eppes, wou definitiv keen Décke getraff gëtt, mee wierklech déi schmuel Schëlleren als éischt géife leiden, wann eng Entreprise hire Salaire net méi kéint iwwerweisen. An dësem Cas de force majeure si Solidaritéit an Zesummenhalt gefrot. Dës Wäerter hu mer op de leschten europäesche Sommeten awer leider vermësst. D'Envergure vun dëser Kris ass esou grouss, dass mëttlerweil all europäescht Land betraff ass, wat déif Aschnëtter op d'gesamteuropäesch Ekonomie wäert hunn. Corona-Bonds oder Euro-Rettungsschierm, Déi EU-Memberstaate si sech net eens. Aus Angscht fir aner Länner mussen opzekommen, wiere sech verschidden EU-Länner virun enger gemeinsamer Scholdopnam mat der Argumentatioun, datt d'Benotzung vum Euro-Rettungsschierm déi besser Léisung fir jidderee wier. Mir hunn dit nämmlecht Argument och haut schonn eng Kéier héieren. Allerdéngs sti mer hei net virun enger Finanzkris, mä enger globaler Wirtschaftskris, déi op engem onberechenbaren Element, nämlech dem Covid 19, fousst. Ass et déi richteg Astellung, grad a sou engem Moment als Europäesch Unioun nom Prinzip chacun pour soi, Dieu pour tous? ze handelen. Fir eis Piraten e kloren Nee. Wéi mer et an den leschte Woche schonns oft héieren hunn, si Solidaritéit an Zesummenhalt ausschlaggebend fir dës sanitär Kris an déi uschléissend Wirtschaftskris ze iwwerwannen. Et stëmmt, mir sinn an enger aussergewéinlecher Situatioun a mir mussen aus deem Grond all Mëttelen déi mer hunn, oder och nach net hunn, asetzen fir d'Krisenzäit wou eis Wirtschaft am Schlofmodus ass, ze iwwerbrécken. Dofir wäerte mir och sécher géint der adr hir nationalistesch an egoistesch Motioun stëmmen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, an deene leschten Deeg a Wochen hunn och hei zu Lëtzebuerg missen Decisioune getraff ginn, fir all eenzelne Bierger ze schützen an dofir ze suergen, datt mer dës schwéier Zäit zesummen iwwerstinn. Fir eis haut, dofir hu mer eis haut hei erëmfonnt, fir den Entreprisen zesummen ënnert d'Äerm ze gräifen. fir dass och si dës Period iwwerstinn. Hannert all Entreprise stinn nämlech Mënschen. Mënschen, deene mir als Stad d'Méiglechkeet bidde wëllen, nom Covid 19 erëm hir Aarbecht kënne weiderzeféieren. Et ass haut un eis ze versichen, eis Ekonomie oprecht ze halen. Ech hunn och bewosst versichen gesot, well mir kënnen net mat Sécherheet garantéieren, dass déi Mesuren, déi mer haut stëmmen, duerginn. D'Regierung kann net garantéieren, dass dës Iwwerbréckungsmesurë fir jiddereen erfollegräich wäerte sinn. De Package haut ass déi éischt Weich, fir d'Wirtschaft an der Bunn ze halen, mee et wäert warscheinlech net déi lescht sinn. Mir Pirate wëllen dofir ënnersträichen, datt et net duergeet, eemol Suen an d'Wirtschaft ze pompelen an dem fräie Marché dann d'Hand z'iwwerloossen, An Zäite wéi dësen musse mer d'Mesuren au cas par cas suivéieren, Monitoring ass d'Stéchwuert. Dat heescht evaluéieren, ob dës Mesuren hiren Effekt hunn a gläichzäiteg nach no weidere Léisunge sichen, do wou dëse Package net gräift. Wéi den Här Finanzminister esou schéi sot, Lëtzebuerg huet Sputt. Jo, wirtschaftlech gesi si mir eent vun de stäerkste Länner. Fir weiderhin esou staark ze bleiwen, ass e Stabiliséierungsplang opgestallt gi vun direkt enger ganzer Hickecht vu Ministèren. Dëse Plang, an de Finanzminister huet et gesot, hätt e Volume vun 8,8 Milliarden Euro. 8,8 Milliarden, do denkt sech de Bierger dach, dat ass en héije Montant. Et muss een awer och hei soen, dass dës Suen net ausschliisslech un d'PMEen ausgeschott ginn. Et handelt sech ëm e groussen Deel ëm Reporten, Bankgarantien a Mesuren, déi direkt de Salariéen zegutt kommen. Deen Deel, deen am Endeffekt direkt den Entreprisen zegutt kënnt, sinn 300 Milliounen an dësem Projet an enker 50 Milliounen Op anere Plazen 350 Millioune vun 8,8 Milliarden, déi um Endeffekt direkt debourséiert ginn a wou et net sech ëm Garantië, Reporten oder Mesurë fir d'Salariéen handelt. Leider geet dat bei wäitem net duer, fir Lëtzebuerg op deem Stand ze halen, deen et virun der Kris hat. Gëllt also ze kucken, wéi mer dee Stand esou gutt wéi méiglech kënne bäibehalen. D'Basis ass awer zefriddestellend, well mir sinn eis bewosst, et sinn urgent Mesuren, urgent Mesuren, déi néideg an domadder och richteg sinn. Mir kënnen net waarde bis datt alles astierzt, fir dann ze handelen. Mir mussen elo handelen an dofir begréissen ech der Regierung hir Reaktivitéit ausdrécklech, fir mat dësem Projet séier ze handelen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et bleift nach vill ze maachen. Mesuren ouni déi néideg Koordinatioun sinn nämlech zum Scheitere verurteelt. Et kënnt engem awer hei e wéineg esou vir, wéi wann all Minister säin eegene Stabiliséierungsplang huet an deen duerchzéie wéilt. Ech si frou, datt an dësem Projet direkt dräi Ressortministeren zesumme geschafft hunn. Et mierkt een awer an aneren Domänen, datt et nach e Koordinatiounsmangel gëtt, nämlech da wann Demandeure fir Hëllefe vun engem Ministère bei deen anere ginn a weidergeleet ginn, ouni datt iergendee sech fir se zoustänneg fënnt oder de Stabiliséierungsplang vum jeeweilege Ministère scho steet. Ech denken do un déi, déi ouni Autorisation d'établissement schaffen, ech denken do un déi, déi vum Educatiounsministère ofhänken, ech denken do un zum Beispill Assistant parentallen. Ech mengen, datt et eng ganz Rëtsch vu Leit ginn an änleche Situatiounen, déi net vun de Mesurë vun de Classes moyennes kënne profitéieren, einfach well se net ënnert d'Definitioun vun de Classes moyennes falen. Dat ass weder dem Här Delles nach dem Här Fayot seng Schold a mengen ech och net der Madame Tanson hir Schold, déi elo haut hei hire Projet verteidegen. Et ass awer definitiv en Zeechen dofir, datt et net mat engem Jee vun de Classes moyennes, der Economie an der Kultur gedoen ass. Här President, dëst neit Mesü-, dëst neit Instrument, wat mer haut stëmmen, ass nieft dem Chômage partiel an den Hëllefe fir PMEen en Deel vum Stabiliséierungsplang. Ufanks waren d'Mesuren am Projet nach méi restriktiv, et gouf sech nëmmen op kleng a mëttelstänneg Entreprisë konzentréiert, e Complément zu de bestoende Gesetzer, ënnert anerem dem Régime d'aide de minimis, sollt et ginn. D'Komplexitéit an den administrativen Opwand, deen duerch den initiale Gesetzesprojet awer virdefinéiert war, war fir d'Entreprisen an dëser Zäit net drobar. De Plan de redressement, wéi en am Ufank ugeduecht war oder zumindest verstane gouf, deen opzestellen, wär engem Mammutakt gläichkomm. Et ass also gehandelt ginn. D'Entreprisen hunn, mengen ech, Allegementer mat den Amendementer kritt. Deementspriechend si mer och frou, datt déi Amendementer konnte geholl ginn an déi Amendementer et erméiglecht hunn, an och d'Versprieche vum Minister Delles, fir datt et den Entreprisë, wat de Plan de redressement ugeet, et méi einfach ze maachen an et wierklech op déi dräi Këschten um Formulaire ze limitéieren, begréissen ech ausdrécklech, well dat erlaabt et enger Entreprise och tatsächlech déi Aiden unzefroen an net nëmmen Elo mol zwee Méint domat ze verbréngen, déi néideg Piècen an eventuell Hypothesen opzestellen. Wat de Remboursement vun der Avance ugeet, muss ech ganz éierlech soen, sinn ech net ganz zefridden, well, do schléissen ech mech verschiddene Virriedner un, déi gesot hunn, et wär jo schéi, wann déi Avance net remboursabel wär. Ech mengen, do ass ëmmer de Wonsch méi grouss wéi dat, wat vläicht och direkt maachbar ass. Ech ka mat der Léisung vun der Meilleure Fortune elo liewen. Musse mer kucken, ob mer d'Betriber wierklech gerett kréien a se dann zur Meilleure Fortune kommen. Da wären déi Sue jo och erëm do, esou datt de Statshaushalt och net ëm déi 300 Milliounen belaascht géif ginn. Et ass evident, datt déi Moossnamen haut net jiddwerengem zegutt komme kënnen, mee se wäerten enger grousser Rëtsch zegutt kommen an dës Mesurë wäerten dofir hoffentlech gräifen. Ech wëll dann nach ganz kuerz d'Kënschtler net vergiessen. Ech mengen, datt et e wichtege Punkt ass, datt mer d'Kënschtler nach konnte mat hei eranhuelen. Normalerweis géif ech kritiséieren, datt mer an engem Gesetz erëm zwou Saache maachen, déi net beienee passen. Ech soen dat haut net, well ech mengen, datt et wierklech wichteg ass, an aussergewéinlechen Zäiten aussergewéinlech Moyenen ze huelen, fir d'Kënschtler Ze hëllefen, well, wéi huet de Michelangelo Buonarroti gesot, Konscht huet d'Aufgab, waakreg ze halen, wat fir eis Mënsche vu Bedeitung an noutwenneg ass. Ouni Konscht gëtt et eng traureg Welt, an deementspriechend däerfe mer och d'Kënschtler net vergiessen. Här President, mir wäerten dëse Projet haut matstëmmen, well et eng Basis ass, op déi een, jee no Evolutioun vum Covid 19, opbaue kann. Sief gesot, dass dës Mesurë warscheinlech net wäerten duergoen. A mir eis och iwwerleeë mussen, ewéi eng finanziell Konsequenzen dëst herno op de Gesamtstaatshaushalt wäert hunn. Et kascht elo, wat et kascht, mä eis Responsabilitéit ass et, datt eis Bierger am Endeffekt net de Präis dofir bezuelen, datt mer dat responsabel maachen a responsabel encadréieren. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Kremer. Leschten ageschriwwene Riedner ass déi honorabel Madame Octavie Modert. Madame Modert, Dir hutt d'Wuert.